Viewers duhawm tak tak te ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Tun chu ma kan ngaihthlak ho leh tur chu Ita Berli Lozano chanchin rapthlak leh lungchhiatthlak tak khawvel sawi hat tling khawp a thil thleng rapthlak kha kim chang zawk in kan ngaithla ho dawn a ni. Ita Berli hi tlangval hlim theih tak leh mi pawi sawi ngai lo a ni a. Brazil ram Sao Paulo State chhunga Cravinhos khua a cheng a ni. Kum sawm pasarih mi chauh niin tlangval nunnem, taima em em leh mahni inchawm zo tak a ni bawk a. Amaherawhchu tuai a nih vangin a nu nen hian an inhaw em em mai a, A thiante leh a thiante leh a thawhpuite pawn an ngaina em em a, mahse a pianna in chhung ngei erawh a tan hrem hmun a ni thung. A nu Tânia Ferreira Lozano chuan a fapa khawsak phung leh mi patpui duhmi a ni tih chu a pawm thei thlawt lo va. Mite ber li kha a nu in a sawi sa nasa thei em em a, tihhlum hial a tum tih a hriatin a pi, a nunu leh a pate te inah a tlan chhe ta a. Chutah chuan hlim takin a khawsa ve ṭan a. Hun a pi te bulah awm mah se a nu thinrimna erawh a reh thei chuang lo a. December ni sawmhnih pakua, sangnihsawm paruk khan Tainei chuan hmanraw dang a hmang ta thung a, phone hmangin a fapa chu ngaihdam a va dil a, Engkim theih nghilhin inrem leh tawh ang, i nihna ang angin ka pawm ang che, khawngaih takin inah lo haw tawh rawh tiin inchhir hmel takin a bum haw a ni. I ta Berli chuan a nu chu a hmangaih em avang leh Rintlakah a ngaih avangin beiseina eng tak nei chungin inah chuan a haw ve mai a, Mahse inchhung a luh ve leh chuan a nu chuan a fapa that tura a mirawih pahnih Victor Roberto da Silva leh Miller da Silva Berissa te chu lo lang thutin an lo man bet thut mai a. Nikhaw hre lo hialin an khawih a, hetih chhung zawng hian a nu chuan ngawi rengin a lo en a ni. A nu chuan induh tawk mai lovin that turin a ti hial a. Mahse. Mahse, a nu in that rawh u, a ti tlat hnuah heng tlangvalte hian tualthah an duh loh avangin an awi. Amah ngei choka a va kalin chem te chu a va la a, a fapa chu ama kut ngeiin a vit hlum ta a ni. He thil thlen hnu hian a nu leh a pasal thar Ita Berli Pasion te chuan an sual an sual thup tumin ruang hi an phur chhuak a. Craven House khawkianga fu hmun pakhatah kalsanin an hal zui ta a ni. A hnuah Etta Berli chu a bo angin a nu hian dawt sawiin Police-ah a report a. Mahse a pi leh a chhungte dangin an rin hlelh avang leh a nu thil sawi inmil lo tam tak avang chuan Police-in an chhui chiang ta a. January ni sarih sang hnih sawm pasaria a ruang kang bang chhe tawh tak hmuh a ni a, i te ber li ruang ngei a ni tih an finfiah a, a nu chu rinhlelh niin an man ta a ni. Court ah chuan a nu hian a fapa chu ruihhlo ngai ruihhlo ngai mi a ni tih leh mipa dang inah a rawn hruai lut thin tih sawiin chutianga a tih fo avang chuan an inhau nasa thin a. Chumi avang chuan a fapa thinrimin intihhlum hial a tum thin a. A hmangaih avanga vithlum ta zawk angin a thiam thu a sawi a. Mahse, a chhungte dang chuan Ita Berli chu mi fel tak a nih thu an sawi ve thung a ni. Court-in a nu chu thiam loh a chantir a. November sanghnih sawm pakua ah Court chuan thuthlukna siamin homophobia, gay, huatna avangin tualthattu a nu chu kum sawmhnih panga leh thlariat tang turin a hrem a, sawisa tura a rawih tlangval pahnih te pawh tualthahna a puitu an nih avangin kum sawmhnih pakhat leh thlariat ve ve tang turin hrem an ni bawk a ni.